א גוטן טאג חשוב'ע צוהערער. מיר שטייען מיר עטליכע טעג פאר יום כיפור. איינע פון די הויכפונקטן פון יום כיפור דאס איז תפילת נעילה. נעילה, דאס איז א ספעציעלע דאווענען, א פיפטע תפילה וואס מען לייגט צו אויף דעם טאג פון יום כיפור אנדערש ווי א גאנץ יאר. פארוואס לייגט מען צו אט דער דאווענען? בפשטות, די טעם אויף דער תפילה ליגט אין דער נאמען פון דער תפילה, תפילת נעילה. נעילה טייטש מען פארשליסט. וואס פארשליסט מען? איז די פשוט'ע ענטפער, צי מען פארשליסט די טאג, צי די זון גייט אונטער און די זון גייט ווערן פארשלאסן, אדער שערי שמים ווערן פארשלאסן ווי מ'זאגט פסח לא נשאר בית נעילת שער, איז ממילא כאפט מען אריין נאך א תפילה פאר סוף טאג. אבער די אמת איז, אין די תפילת נעילה איז דא א טיפערן פשט. אין צייטן פון בית המקדש איז די עיקר ענין פון יום כיפור געווען די עבודה פון כהן גדול, עבודת יום כיפור. די הויכפונקט פון דעם איז געווען ווען די כהן גדול איז אריין לפני ולפנים, ער איז אריין אין קדשי קדשים. זאגט אויף דעם דער פסוק וכל אדם לא יהיה באוהל מועד ווען די כהן גדול גייט אריין קיין שום מענטש זאל זיך נישט געפונען אין די אוהל מועד. זאגט אויף דעם די ירושלמי, ווער איז דאס דער אדם, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד? זאגט ער אפילו די גרויסע מלאכים וואס פניהם פני אדם, זיי קוקן אויס ווי מענטשן, וואס דאס מיינט אפילו זיי זאלן זיך נישט געפינען בשעת דער כהן גדול גייט אריין לפני ולפנים, ווייל דעמאלטס איז א צייט וואס איז ישראל און מלכה וכדו', ס'איז נאר דא דארטן די אידן מיטן אייבערשטן אליינס, און קיינער האט נישט דארטן וואס צו זיין בזמן הזה, אז ס'איז נישטא קיין בית המקדש, איז דא דער ענין פון תפילת נעילה, וואס טייטש נעילה? פארשליסן. ווער פארשליסט? וואס פארשליסט מען? דער אייבערשטער פארשליסט זיך צוזאמען מיט די אידן און קיינער קען נישט אריינקומען. ס'איז א צייט וואס נאר דער אייבערשטער מיט די אידן זענען דארטן. וואס כאטש וואס יעדע פון די פינף תפילות האט זיך זיין באשטימטע צייט, מעריב איז ביינאכט, אינדערפרי איז שחרית, מוסף, מנחה, און נאר שפעטער פארנאכטס איז נעילה. אבער די אמת איז אז בכללות איז דאס א גאנצן טאג, און דערפאר זאגט מען אויף דעם אז דאס איז א יום שנתחייב בו חמש תפילות. ס'איז א טאג וואס איז מחיוב מיט פינף תפילות ווייל דער ענין פון פינף תפילות איז דא א גאנצן טאג. אבער וואס איז דאס דער ענין פון פינף תפילות? וואס איז בכלל פשט פון די נומבער פֿינף? פארוואס א גאנץ יאר איז נישט דא קיין פֿינף און פונקט יום כיפור לייגט מען צו א פופטע תפילה? די מדרש זאגט אויף די נשמה, חמשה שמות נקרא לה, די נשמה האט פֿינף נעמען, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. שטייט אויף דעם אין חסידות, אז ס'נישט אז די נשמה האט פֿינף נעמען, נאר דאס זענען פינף נעמען וואס באצייכענען פינף פארשידענע דרגות אין די נשמה. נפש איז א נידריגע דרגה, העכער דערפון איז רוח, נשמה, נאך העכער איז חיה, און די העכסטע דרגה פון די נשמה, די טיפסטע דרגה פון די נשמה איז די דרגה פון יחידה. במשך די גאנצע יאר, אוואדי יעדער איינער האט די אלע. פינף דרגות אין די נשמה, אבער מען האט נישט קיין שייכות צו דעם אין טאג טעגליכע לעבן, ס'איז טיף טיף פארהוילן, ס'ווערט נתעורר פון צייט צו צייט, אזוי ווי די דרגת היחידה ווערט נתעורר ווען א מענטש גייט אויף מסירת נפש, במשך'ן יאר האט מען א שייכות צו די נפש, רוח און נשמה. דערפאר דארף מען דריי תפילות. אז ס'קומט צו א שבת, א יום טוב, א ראש חודש, קען מען שוין האבן א שייכות צו א טיפערן דרגה, דאוונט מען פיר תפילות. יום כיפור איז אחת בשנה, איין מאל א יאר, וואס דעמאלטס ווערט נתגלה דער אחת יחידה שבנפש, די טיפסטע דרגה וואס איז דא אין נשמה, איז דעמאלטס דאוונט מען פינף תפילות. לויט דעם וועט מען אויך פארשטיין וואס איז דאס די גאנצע ענין פון יום כיפור. יום כיפור איז די צייט וואס מען רופט אן יום הכיפורים, די אייבערשטער איז מכפר אויף אלע עבירות. וואס טייטש ער איז מכפר אויף אלע עבירות? ס'איז נישט נאר אז ער איז מוחל אויף דאס וואס מען האט געטון, האסט געטון עפעס און איך בין דיר מוחל, נאר מכפר טייטש די פשוטע ווארט אויף לשון קודש פון כיפור הייסט אפווישן. אזוי ווי יעקב האט געזאגט ווען ער האט געשיקט די מתנות פאר עשיו אכפרו פני איך וועל אפווישן מיין פנים. דער אייבערשטער ווישט אפ אלע עבירות און מאכט אונז אינגאנצן ריין. נאך מער, נישט נאר ער ווישט אפ די עבירות און מען ווערט ריין, נאר ס'קען אמאל זיין אז די זדונות נעשה לו כזכיות. ווי אזוי קען דאס געשען? בכללות איז דא פארשידענע וועגן ווי אזוי א איד איז פארבינדן מיט'ן אייבערשטן. די נידריגערע דרגה. דאס איז א מענטש איז מקיים רצון השם, ער טוט מצוות, האלט זיך אפ פון טון עבירות, דורך דעם איז ער פארבינדן מיטן אייבערשטן, דאס איז במשך די יאר די דרגת הנשמה, דאס איז די ענין פון נפש רוח און נשמה. ס'מאכט זיך אמאל אז א איד האט עובר געווען אויף רצון השם. ער האט מוותר געווען א מצות עשה, ער האט עובר געווען אויף א מצות לא עשה, וואס טוט ער? ער טוט תשובה, תשובה הייסט ער קריכט אריין טיפער ביי זיך אין נפש, ער זאל קענען מגלה זיין אזא מין דרגה וואס איז העכער פון דארטן וואו עס איז דא פגמים, און ממילא לויט דעם קען ער מסכם זיין די פגמים און צוריק זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן. אבער אפילו דעמאלטס, ווי גרויס איז זיין קשר, וויפיל איז זיין קשר, לויט זיין תשובה. א מענטש איז זיך א מוגבל, איז ממילא לויט וויפיל תשובה ער האט געטון, לויט דעם איז ער פארבינדן מיטן אייבערשטן. און דאס איז א טיפערע דרגה, דרגת הנשמה, דאס איז די דרגה פון חיה. אבער עס איז דא אמאל דאס איז דרגת היחידים, יחידים שבנפש, די טיפסטע דרגה נשמה, וואס דאס איז אזוי טיף אז דאס האט נישט קיין שייכות מיט די מענטש, די מענטש איז א מודד ומגביל, אבער די קשר צווישן איד און דעם אייבערשטן איז אסאך טיפער פון דעם, דארטן קען קיין שום פגם נישט זיין, דאס איז העכער פון פגמים. דאס איז אזא מין דרגה וואס א מצוה קען נישט מוסיף זיין אין דעם קשר, און חס ושלום א עבירה קען נישט גורע זיין אין דעם קשר. דאס איז ווי מען זאגט אין הושענות חביכו ודביקו בך, יחידא לא יחדך, מען איז אינגאנצן פאראיינציגט מיט'ן אייבערשטן. אט די דרגה איז ווי געזאגט ווי דאס איז לייכט, דאס איז מאיר יום כיפור, יום כיפור איז מאיר די יחידה שבנפש, וואס וועגן דעם זאגט מען אז יום כיפור איז עיצומו של יום מכפר, די טאג אליינס אן דעם וואס מען זאל דארפן עפעס טון, יא, ס'איז דא א מחלוקת צווישן רעבע און רבנן צו מען דארף האבן תשובה אדער נישט, אבער נישט ווייל תשובה פועל'ט עס, נאר תשובה קען אונז ברענגען און מגלה זיין אט די טיפע דרגה פון די יחידה שבנפש. אבער איינמאל די יחידה שבנפש לאכט, דאס אליינס איז מכפר. און דאס איז די ענין פון יום כיפור, די יום כיפור איז די צייט וואס די יחידה שבנפש לאכט, דאס פארבינדנקייט, דאס פאראיינציגן זיך מיטן אייבערשטן, וואס א איד איז פאראיינציגט מיטן אייבערשטן, לאכט, און דאס איז די ענין פון תפילת נעילה. די שיחה איז א געוואלדיגע שיחה. ס'איז כדאי עס צו לערנען אינעווענדיג, ס'איז געדרוקט אין ליקוטי שיחות, חלק ד', זאל דיר אייבערשטער טאקע העלפן אז די יום כיפור זאל לייכטן יחידי שבנפש, און בקרוב זאל זיין אין ווי שטייט אין חסידות די ענין פון יחידי הכללי זאל עס גייט אויף משיח זאל לייכטן בגאולה אמיתית והשלימה נאך פאר יום כיפור במהרה בימינו אמן.